Biz häzir 20-nji orta mekdebiň gapysynda durus. Biz Aşyr Muhammetowyň ýadygärliginiň gapdalynda durus. Ynha, Aşyr Muhammetow ozal Gyzlarbat şä etrabynyň oglany bolup ulalan, biziň öz ýurdumyzyň türkmen gerçegi türkmen ýigidi bolup ulalan bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylyň ýylda daýhan maşgalasynda önüp ösen. Soňra daýhan maşgalasynda önüp össe-de zehinli, edermen oglanlaň biri bolansoň bir okuwyny dowam etdirip, okap, şu derejä ýeten. Ine, şeýle bir buýsançly mekdepde zähmet çekýän, ýagny biziň ildeşimiz, Türkmenistanyň Içeri işler gullugynyň general-maýory Aşyr Muhammedowyň adyny göterýän mekdepde işlemek, terbiýe bermek, onuň alyp baran işlerini wagyz etmek, ýaş nesle geçirmek meniň üçin iň uly wezipe, uly borç hasaplaýaryn. Ine men taryh mugallymy hökmünde öz illeşimiz hakynda birnäçe maglumatlar bilen çagalarymy her sapakda tanyşdyryp durýaryn. Aşyr Muhammedow bir müň dokuz ýüz ýetmiş ýedinji ýylda biziň mekdebimize ady dakyp ebedileşdirilýär. Şondan bärem biz uly buýsanç bilen. Onuň adyny göterýär. Gyzlarbat etrabyndaky häzirki ýigrimi ikinji orta mekdebiniň şu mahallara çenli ýüz ýyldan geçen bolsa-da, şunuň ýaşy häzirki bu güne çenli bize nusgalyk görnüşini, nusgalyk adam, bizi görelde almaga, Öz geçmişimizi bilmäge, geçmişdäki oglanlarymyzyň watansöýüjiligini, bir Watana wepalygyny, Watana bolan hyzmatyny, ähli zatlaryny göz öňünde tutup, çagalara öwretmekde bi bize bir gaty uly gollanmalar hem-de görelde mekdebi bolup durýar. Biziň ildeşimiz ol şeýle bir özünde oňat häsiýetleri tanap, Watanyň halkyň öňünde birnäçe işleri ýerine ýetiren adam. Halkyň sylagyna, hormatyna mynasyp bolan adam. Çagalara gürrüň bereňde janly şaýat-da ine şeýle zatlar diýip. Onuň taryhy maglumatlaryndan okap berýäňmi ol olarda uly buýsanç döreýär-de. Ol gören gör deň bolmaz diýlişi ýaly ol görse çaga üçin uly täsir edýär-de. Onuň üçin her seniň her bir çagamyzyň sözünde polis boljak, polisiýa boljak diýýänleriniňem sebäbi biziň mekdebimiziň adyny göterýän hakyky içeri işler gullugynyň general maýory Aşyr Muhammet. Indi hemmämize görelde.
Ýigrimi ikinji orta mekdebine ýaňy bu dakylmagy, adynyň dakylmagy türkmen ýigidiniň, esgeriniň Watana bolan söýgüsini onda dörän bir Watanymyza bolan zähmetsöýerligi, hemme hemme taraplaýyn alanda nusgalyk görnüşinde bize şuny ýadygärlik görnüşinde şaýda oturdylar. Ine, biz öz şahsyýetimiziň görelde alýas onuň häsiýetlerini, onuň şeýle ýumşak häsiýeti, Onuň salykatlylygy, onuň tertip-düzgünli, zähmetsöýerligi, ugurtapyjylygy bize ýol görkezdi. Ine, şu häsiýetleri biz okuwçylara düşündirmekde, olarda Watana bolan söýgini terbiýelemekde uly itergi berýär. General Aşyr Muhammedow Watanymyz üçin kän işleri, köp işleri eden, hemişe ýolbaşçy işlerde işläp, özüni aýratyn tapawutlandyran, Watana bolan söýgüsini, hüjümini iş üstünde, iş ýüzünde görkezen, juwuň bolsa Watana bolan goragyň güýçli bolanda halkyň hiç wagt ýadyndan çykmaýar. Ine, Aşyr Muhammedowam şon ýaly unudylmaýan gerçekleriň, unudylmaýan esgerleriň biri bolup, şun ýanak beýik derejä ýeten oglanymyz bilen. Men öz sapaklarymda Aşyr Muhammedowyň Içeri işler gullugynda bitiren işleri hakynda ýazan kitaplary bilen tanyşdyrýar. Onuň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyp alan orden-medallary bilen tanyşdyrýar. Olarda öz beýik şahsyýetimize, ildeşimize bolan. Hormaty sylaglamak, hormaty döretmek, ondan görelde almak endiklerini ösdürýär. Şu beýik şahsyýetimiz Aşyr aganyň özi dereginde meniň kakamyň aýal doganynyň ýurjusy. Bibim gelende öýümize Aşyr aga hakynda kän gürrüňler bererdi. Onuň ýurist ylmynyň kandidaty bolandygyny, onuň okan ýyllaryny, onuň zähmet çekişi hakynda gürrüň bererdi. Bararlarynda onuň ýumşajyk häsiýetlerini, onuň mylaýymlygy hakynda uly buýsanç bilen ýatlardy. Onam ýenem Aşyr aganyň Beýik Watançylyk urşunda gatnaşyp kän ordenler getirendigi hakynda. Orden, medallarynyň bardygyny, on ýedi sanyk medaly bar, on dört sanyk ordeni bar, birnäçe hormat hatysy bar. Şolar hakynda gürrüň bererdi bibim. Ondan geljekde-de men erkek doganlaryma aýdardy, Asyr aga ýaly beýik şahsyýet bolmalydyr çagam diýip, ol bizi öwüt-ündew ederdi. Biz Içeri işler ministriniň gullugy bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýarys. Ylaýta-da, Weteranlar soweti bilen mekdep ýakyn aragatnaşykda. Onuň wekilleri biziň mekdebimize gelip durlar. Olar bilen çagalarymyza wagyz-ündew işlerini geçirýär. Sebäbi bu şahsyýet özünde ýumşaklygy, salykatlylygy, zähmetsöýerligi, tertip-düzgünliligi özünde jemlän adam. Ine, şu häsiýetleri biz çagalara geçirmekde. uly buýsançly zähmet çekip, terbiýämizi dowam etdirýär. Asyr Muhammedowyň görelde almaga diňe bir söweşjeň ýerlerde däl-de, söweşjeň işlerde däl-de, diňe bir Watany duşmandan goramakda däl-de, umuman, ähli taraplaýyn her bir işinde, her bir döwletiň syýasy işlerinde işlän wagtynda-da ol özüni Watana söýgüsi bilen, watansöýüjiligi bilen, işjanlylygy bilen janyny Watana gurban edip işleýän gerçekler bolup tanalypdyr. Iki müň on sekizinji ýylyň on bäşinji maýynda Asym Muhammedowyň doglan gününiň ýüz ýyllyk dabarasy boldy. Ine, şu dabarany biz şo Weteranlar soweti bilen Gyzylarbat polisiýa bölüminiň içeri işler gullugy bilen bilelikde taýýarladyk. Ähli myhmanlary çagyrdyk. Bütin Balkan welaýatynda zähmet çekýän polisiýa ulgamyna ýaş hünärmenleri çagyrdyk. Ine, şu adamdan almaly häsiýetleri jemlemek üçin uly ýygnak geçirdik. Yzyndan mekdebimizden toý-dabara boldy. Ondan çagalarymyz ýörite taýýarlan goşgularyny, aýdymlaryny aýtdy. Gelen myhmanlaryň öňünde uly konsert programma bilen çykyş etdik. Yzyndan hemmämiz bile oturyp uly toý sadakasyny berdik. Aýat töwir etdik.
Şol toýam gaty täsirli boldy. General Aşyr Muhammetowyň ähli dogan-garyndaşyny, nesillerini, neberelerini, häzirki bugüne çenli gelen nesil daragtlaryny çagyryp, Biz şoňa hormatymyzy ýene bir çagalary üýşürip şoňa görkezip bildik. Ýenem bir şu taýda Aşyr Muhammedowyň öz maşgalasyndan gyzy bar eken. Ol gyzam mugallym eken. Ine şol gyzynam biz myhmançylyga çagyrdyk. Ol gyzy öz kakasy hakynda şeýle öwrenilýändigini, kakasyna hormat goýulýandygyny, ondan görelde alynýandygyny Buýsanjynyň çägi bolmady. Bu öz agtyklary geldi. Onuň mekdebiň öňündäki ýadygärlige uly gül desseleri goýuldy. Ine, şeýdip, çagalarymyzda Watanyň öňünde hyzmat eden, il-günüň, halkyň ynamyna giren beýik şahsyýetlere hormat goýmagy terbiýelikde mugallymyň öňünde mukaddes borç. Aşyr Muhammetow hemişe-de bize görelde görkezipdir. Sebäbi biz ine özümiz Näçe ýyllar ýaşasagam, hiç wagt Aşyr Muhammedowyň edermenligini unudamzok. Nesilden-nesile geçirip getirýär. Watan söýmegiň, Watan baradaky aladanyň, umuman, türkmen halkynyň Baýdagyny hemişe belentde saklamagyň hakyky görelde nyşanly. Ine, şeýle adamdan ugur alyp, şeýle häsiýetleri mugallymlar, okuwçylar özlerinde jemlemek bilen, biz zähmet çekýäris. Şeýle mümkinçilikleri döredip beren Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza öz minnetdarlygymy bildirýän. Janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan işleri elmydama rowaç bolsun! Ýagşy adamlar hiç wagt unudylmaýar. Goý, olar hiç wagtam unudylmasyn. Olaryň ýagty ýadygärlikleri hemişe nesilden-nesillere geçilip, agyzdan, dilden, dillere geçirilip dowamat-dowam bolsun. Şunýana ajaýyp pursatlary döredip berýän, biz geçmişimizi, geljegimizi, häzirki döwrümizi arkaýyn öwrenip, çagalara ýetirip bilmäge mümkinçilik döredýän hormatly Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, tutan tutýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýän.